Awle tih hianin kan indah fel hnuah tih hianin ehh thla te kan han la a kan awmawl tawh bawk a kan tia umm thlalak te hi a hlu ka tian a kin zel a en leh zel tura tih hi vang khanin a remchan ang angin thla kan han la kual vel a umm hei hi chu fiah lo mahse dah tho mai ang. Tihianin awmawl mai mai aiah kan tia, nakin zela a la hlu tur te nih vain kan tia thla te kan han la a, kan inhmeh sak zuai zuai a, a nalh emaw nalh lo emaw thlalak chu kan tih dan ve hrim hrim a nia. hei hi kan za vai bangkok vawihnihah ka zinna a paruk te kan ni chuanin umm airport ah keimahni ih harsatna deuh kan nei vangin ih zan kan riah leh ngai tlat mai a chuvang chuan hei hi umm tiang vel te chu ka lo en mai mai ni chu maw bawlhhlawh tih faiin a bawlhhlawh chhar khawm tu ni mai ang chu tiang vel deuh kan lo en mai mai a tih tur vak awm hek lo kan awl em em a ni. tunah hian hmai taka zing dang nga vel a ni a hei hi bangkok airport international airport a nia check in ah harsatna kan tawh deuh hlek avangin tihian airport ah kan riak a kan thianlêl in.

Bangkok airport chu maw tih ve tak a ni. Chuanin tihianin ehh delhi pan turin air india ah ticket kan cut leh a ehh delhi to kolkata kan ti leh ang a kan tia. Hetia kan chawlh lai hian Chinese chhungkua te hi hmuh nawm reuh lutuk a, he mite hi thla ka lo la vel mai mai ni hi. Kan awm awl bawk a, zan khuaa in kan riak a ni leng in kan awm leh bawk a, tlaiah Delhi pan in kan thlawk thla leh dawn a ni, Bangkok to Delhi, Delhi to Kolkata a ni leng a, chuan hei Air India ah ehh kan kal dawn avang in kan la nghak leh a, hei kan Chinese chhungkua te kha hei tiang. Kan nghahpui te khan nia an in nawr phei veng veng tawh a ni ni chu umm a tawpa tawpah chuanin air india in bangkok to delhi kan chhuk dawn a ni umm ticket awm hmasa ber eh thlawk tha hmasa ber tur khan ivangin bangkok a riah leh kan hlau em em tawh a chuvang chuan kan cut ta ringawt a ni. Kan thlawk chhuak thei tep tawh mahse ruah hi la sur nasa em em a. Mahse kan van nei a Pathian zara a thlawhna delay te awm lo hlauh a. Kan la nghak mek a ni tunah hian. Kan thlawhna tur Air India lo thleng tawh a ni.

Tawp a tawp ah chuan Delhi International Airport Terminal three kan thleng ta a, kan thaw te veng huai a. Mahse angin Delhi-ah khanin zan khuain ih kan awm leh ngai ni hengah te hian kan mu a, ruh thei bawk si a, Air India-a eitur an sem khang zawng kha kan kan ni leng chaw a nia, tianin terminal three-ah hianin kan awm ta reng ta ni chu. Hahthlak ve deuh a ni, chuanin hun awl ah kan va tawngtai a. Prayer room ah hian kan va tawng chai a ni. Kan bungrua lah chu tam sia police te lah chuan min ring hle la tah hian. Chuanin a tawp a tawp ah chuan zan khuaa Delhi airport a kan riah leh hnu ah hei ka thian hnu GPE a ni a, ih Bangkok a min cham khawm ang pui tu a nia. A hlu em em a ni. Chuanin hlim takin Delhi pan turin kan in puah chah ta a nih chu maw. Tian Delhi thlen tawh chuan Aizawl thleng tawh ang velin kan in ngai tawh ta. Delhi chu Aizawl direct in kan kal dawn a ni. Delhi to Kolkata ka tih kha a hma ka lo tih tawh a awm a nih chuan in ih lo hrethiam ula umm Delhi to Aizawl tih tur zawk a nia direct flight in kan kal a ni maw tawh in a tah hi chuan kan hlim tawh lutuk.